Helo, croeso i chi Rhys yma to. A heddi ni'n mynd i fod yn tynnu llun ar thema Cwpan y Byd, uh, Cwpan y Byd Qatar 2022. Um, a i ddangos cefnogaeth i dîm Cymru, ni'n mynd i fod yn tynnu llun cwpl o'r cefnogwyr, a wedyn ni'n mynd i fod yn rhoi geiriau um, yn y llun hefyd A gallwn ni fod yn rhoi geiriau y wal goch, neu gallwn ni fod yn rhoi cwpan y byd, um, gallwn ni fod yn rhoi Together Stronger, sy'ch chi'n moyn, neu fe allwch chi roi unrhyw beth, y gorau chwarae, cyd chwarae, unrhyw un o'r sloganau yna yn berffaith. Felly, does dim rhaid i chi gopio'r union eiriau sydd gyda fi, ond mi na i ddangos i chi sut i greu ambell um, i berson yn fy stael i. Okay? Felly, peth cyntaf ni'n mynd i wneud, yw tynnu llun ein gwynebau ni. Felly, tua gweilod ar y chwith newch rhyw fath o siap i gwpan. A mae'r top yn mynd i fod yn weddol o fflat, dim yn syth o draws, jyst rhyw fath o um, linell crwm bach. I wneud y het bwced, ni'n dod o gwmpas ychydig. fel rhyw fath o soser. A wedyn dyma'r man pwysig, newch yn siŵr bod lle, dychmygwch eich pen chi ble byddai top y pen, mae eisiau gwneud yn siŵr bod yr het bwced yn gallu ffitio pen y person. Okay? Wedyn, bathodyn Cymru ar y top. Gwddg? Coler? A wedyn mae lan i chi wedyn ble mae'ch breichiau chi'n mynd i fynd. Gallwch chi gael breichiau syth i fyny, gallwch chi gael breichiau ar led, gallwch chi fod cael un braich lawr, un braich i fyny. Um, os ych chi eisiau gwneud ffrind i'r person yma, gallwch chi gael un braich mynd o gwmpas y ffrind arall a'r breichiau eraill yn yr awyr. A dwi'n credu mae dyna beth dwi'n mynd i wneud trwy hyn. Felly, copio yr un math o beth. Ni'n mynd i fynd am y ni gwpan ni ar y linell crwm ar draws y top. Mae gyda ni'n het. Mae gyda ni'n bythodyn. A wedyn mae gyda ni'n gwddwg eto. Color. Nawr, tro hyn, ni'n mynd i fod yn rhoi llaw yn dod o gwmpas, felly braich yn dod o gwmpas. Felly, ni'n mynd i ddechrau gyda'r person yma, a ni'n mynd i fynd ar draws ychydig bach. Sylwch ni, mae dal digon o le gyda fi ar y gweilod fan hyn, ond mae'r braich wedyn yn dod mas, A wedyn yn mynd un mawr a un bach fel yna. Okay? Felly mae gyda ni law a mae gyda ni fawd. Does dim eisiau chi roi pob manylyn o ran yr, um, y bysedd i mewn. Okay? Mae hwnna'n ddigon. Braich arall y person yma yn mynd i falle mynd o gwmpa, mynd lan fyna wedyn. Okay? Newn ni benderfynu ar hwnna nes mlaen. Braich y person yma wedyn, mae'n mynd i ddod mas yr ochr yma, dyn ni ddim yn mynd i allu gweld e i gyd. Felly beth ni'n mynd i gael fan hyn yw bawd a llaw yn debyg i beth oedd gyda ni fan hyn, ond wedyn mae fraich e yn diflannu tu ôl. Okay, felly dyn ni ddim yn gallu gweld gweddill i gris e, na dim byd fel yna, ni dim ond yn mynd i weld i fraich ef yna. Okay? Reit dyn ni'n mynd i wneud braich, uh, breichiau allanol y ddau ohonyn nhw nawr, felly dychmygwch ble mae'ch braich chi'n mynd i fynd, yr ysgwydd a'r fraich yn dod mas fyna o dop y coler. A wedyn yn mynd i fynd ffordd yna. Yr un peth yr ochr arall. Yn mynd fel lan, draw. A mae'n dibynnu ble mae'ch, os ych chi ychydig bach yn bellach draw i'r chwith, falle bod gyda chi le i roi mwy o'r fraich na mewn, mae lan i chi. Mae'n dibynnu ble chi wedi cyrraedd. Nawr nôl i hwn, ni'n mynd i orffen gyda braich y person yma gynta. Felly ni'n mynd i fynd am lawr a ffordd na. A wedyn mae fraich yn rhywbeth o hanner diflannu tu ôl. Braich y person yma wedyn, dyn ni'n gweld lot o fe, yn y gyd yn mynd i weld yw gweilod y Cris yn dod am lawr ffordd na. Okay? Gweilod y Cris yn dod am lawr. Wedyn, gallwch chi roi'r bath o dyna mewn. Wedyn, os chi eisiau rhoi ychydig o streipiau, jyst rhoi ychydig bach o fanylion, jyst dim rhaid rhoi manylion yma mewn. Ond maen nhw'n gwneud e edrych ychydig bach yn well. Ok, so felly mae gyda ni ddau berson Yn y cryse. Mae breichiau'n dod i fyny wedyn. Unwaith eto, does dim eisiau manylion. Dwi'n dueddol o roi rhyw fath o ddwrn mwy na lai yn gwynebu fyny. Does dim eisiau i chi roi bysedd unwaith eto, mae croeso i chi os chi moyn, ond i fod yn onest, dwi ddim yn credu bod angen. Okay, felly dyna ddau gefnogwr yn barod. Sa chi moyn, gallech chi fod yn ychwanegu mwy a mwy a mwy ar eu pennau nhw i wneud wal goch gyfan sa chi eisiau a sgrifennu cwpl o bethau yn y gwynebau eu hunain. A sylwch, dwi ddim yn rhoi gwallt mewn, dwi'n gadael e fel ma fe, ac os dwi yn hoffi um, gadael i bobl ddychmygu pwy yw'r bobl yma. Galle, mae cefnogwyr Cymru'n dod mewn bob lle well un. Felly, dwi'n gadael nhw i fod i ddychymyg pobl. Um, mae croeso i chi roi cwpl o blant mewn. Just roi fel fath oedolyn a llun ychydig ac yn llai, gwyneb ychydig yn llai drws nesau iddyn nhw. Dwi wedi gwneud cwpl o hynna yn y gorffennol. Uh, gallwch chi hyn o gaplentyn ar ben y sgwyddau. Um, un o'r cefnogwyr sy'ch chi moyn. Mae hwnna'n hollol, hollol lan i chi. Um, nesa, unrhywbeth arall i wneud â Cwpan y Byd. So mae gyda ni gefnogwyr ar draws y gwaelod. Dwi'n credu bydde fe'n syniad da i ni roi y cwpan i hun mewn. Um, a mae'r cwpan i hun, felly newn ni ddim roi ei gyd mewn yn gyfan, newn ni ddechmygu bod e'n y cefn a'i ochr. A wnaeth hwnna roi gwagle ni ar y top wedyn i ysgrifennu unrhyw eiriau byddwn ni moyn nes mlaen. Felly i wneud cwpan y byd, A dyma ble bydd eisiau pensil yno chi, dwi'n credu. Dwi'n aml yn defnyddio rhywbeth crwn taclus i fynd o gwmpas. Um, does dim byd y fi fan hyn, felly maddeuwch i fi os yna neu weithiodd hwn yn iawn. Ond mae eisiau chi, gyda'ch pensil, i wneud cylch cyfan. A yn ysgafn, ysgafn, ysgafn, byddwch chi wedyn yn gallu rwbio y rhan top i ffwrdd. Felly, sych chi'n gwneud cylch cyfan fan hyn, Jyst fel bod chi'n gallu gweld ble bydd top y cwpan, byddwch chi wedyn yn gallu rhoi eich het arno fe, os ni'n mynd i roi het bwced ar ben um, yn cwpan y byd ni. Ond be dwi'n mynd i wneud yw dim ond wneud hanner gweilod y cilch sydd ar top y cwpan. Felly dwi'n mynd i fynd rownd ffordd fel bod fi wedyn yn gwybod bod gyda fi pig yr het yn dod ar draws. Ffordd na. Dyna pig yr het. Wedyn, jyst newid yr ongl ychydig bach. Canol yr het. Oops. A wedyn mae gyda ni dop yr het. Mae bron y bod yn edrych fel hael. yn gwisgo het. Okay? Os ydych chi wedi wneud cylch cyfan gyda'ch pensil chi, mae hwnna yn rhoi syniad i chi o ble bydd y cylch yn mynd. Fe allwch chi dal rhoi eich het i mewn yn y lle sy'n edrych yn synhwyrol, a wedyn rwbio gweddill y cylch i ffwrdd, ac os bydd dim angen gweddill llinellau'r cylch. Gan bod fi'n defnyddio pen di yn syth, mae fe'n haws i fi wneud y ffordd hyn. Wedyn nesa, mae gyda ni rhyw fath o berson, neu cwpl o bobl sy'n rhyw fath o dal y byd i fyny ar gwpl y byd. Felly, dwi'n mynd i roi pen i mewn fyna. Wedyn mae gyda ni freichiau ar led sy'n mynd fyny a fyny'r ochr yna. A wedyn yn do lawr, meddwch chi feddwl, mae cwpan y byd yn drwchus ar y top, a wedyn mae'n mynd ychydig bach yn dyneiach, a wedyn yn do mas eto. Felly, ni'n mynd i gael hwn yn mynd ar draws ffordd na. So, mae gyd yn mynd mas o'r dydalen, sy'n iawn. A dyma i goesau fe yn hir hefyd. Okay, mae goesau fe'n hir lawr ffordd na. Wedyn, mae gyda ni fel y llinellau chydig yn mynd lan ffordd yma, a gwylod y cylch. Mae gyda chi y byd, so gallwch chi ddychmygu rhan o'r byd fan hyn. Wedyn, dwi e ddim yn gwneud gwahaniaeth pa ran o'r byd yma. Gallwch chi liwio hwnna mewn yn air neu um, lliwiau gwahanol o felyn felly ar gyfer y rhan yna. Wedyn, i gario ymlaen gyda siap y gwpan i hun, beth sy'n eisiau ni wneud wedyn yw dod nôl a mas. Felly mae fe yn gylch ar y top, mae'n dod mewn yn denau yn grwm a wedyn mae'n dechrau mynd mas eto. Okay. A, pa, a gweilod y coesau y person yma wedyn. Mae gyda ni ychydig o streipiau yn mynd ar draws ffordd na. Okay? Ychydig o streipiau yn mynd ar draws. Os ydych chi fel fi gyda ychydig bach yn gallu dod mewn fan hyn hefyd, a chi ddechmygu bod y streipiau'n cario ymlaen, Cario mlaen. A dyna waelod y cwpan. Dyn ni ddim yn mynd i adrodd rhain yn blaen. Dwi ddim yn hollol siŵr pa fanylion yn union sydd na, ond ffordd da o lenwi fyny fan hyn yw i roi ychydig bach o streipiau llinellau ar hap i mewn. Fforna. Iawn? Wedyn, nawn ni wneud yr un peth yn y streipen ganol fanna. A nawn ni wneud yr un peth ar y streipen weilod. Fforna. Iawn? So, felly mae gyda ni cwpan y byd. Mae gyda ni'r cefnogwyr. Ychydig bach o manylion fan hyn. Felly bod ni ffili gweld yr holl fathodyn tro yma yn yr het yma, felly bod e'n mynd mas o'r dudalen ychydig. Mae'n hollol lan i chi. Mae'n fi mynd i fod yn edrych fanna. A wedyn i gael ychydig o'r pwythau, y stitches, ar yr het bwced. Dwi'n rhoi rhyw dri streipen fel yna. Felly dwi'n weddol hapus gyda fel mae'n edrych ar y fyned. Mae dal gyda ni lot fawr o le, sef beth sydd angen arno ni. Mae dal lot fawr o le gyda ni i roi um, yn geiriau ni mewn. Dwi'n hoffi cael rhyw fath o border yn mynd o gwmpas, felly ar y funud mae'r gweilod wedi cael ei selio, mae'r ochr chwith wedi cael ei selio. I gau y top, dwi'n mynd i roi ychydig o gymylau, os mae'r tywydd yn cytar, felly bod dim lot o gymylau yna, ond mae'n eithriadol o boeth. Felly, gallen ni fod yn rhoi hael mewn na hefyd. Okay, felly, dwi'n mynd i roi cyfylau mynd ar draws fyna. Gewn ni yr hael just yn dod o'r cornel top fyna. A felly bydd hwnna'n rhywbeth o cyfateb i'r cylch melyn neu air sydd gyda ni'r ochr yma hefyd. Um, gallech chi wedyn, mae'n hollol lan i chi, gallech chi fod yn rhoi pêl droed lan fan hyn os chi'n maen, neu unrhyw beth ych chi'n credu, gallech chi roi un o'ch chweilwyr pêl droed Cymru os chwaen, neu gol, um, awyren, gyda cymaint o um, bellter i bobl i deithio allan i Qatar. Um, dwi'n mynd i roi pil droi, dwi'n credu. Felly, dwi'n mynd i roi, unwaith eto, dwi'n mynd i drial llanw fe gorau fi'n gallu. A dwi ddim yn mynd i dynnu llun y bel gyfan. Felly, dwi'n mynd i roi rhyw fath o gylch. Neu hanner cylch fel yna mewn. A wedyn, Bale. A wedyn gewn ni rhyw fath o, wel, dychmygu bod rhywun wedi cicio fe. Felly fe newn ni. Mae wedi dod o'r cyfeiriad fan hyn felly, felly cael cwpl o linellau i gamogam zigzag i fynd ôl ymlaen. A wedyn gewn ni cwpl o linellau fan hyn. Felly o Gareth Bale neu Ramsey wedi cicio'r bel reit o draws yn sgrin ni. Ok, reit o draws y dudalen. Felly ni hyd yn oed os ych chi'n dychmygu hwn yn tu ôl, lle fod yn dod traw fel yna. A wedyn lle fod ddod mynd tu ôl y cefn fyna. Mae gyd yn dibynnu ble yn union mae'ch llinellau chi'n dod. Felly, mae hwnna nawr yn edrych yn eitha da, mae'n edrych bod wedi cael ei gicio draws y cefn. Um, gwagle, dwi ddim wir yn licio gwagle sy'n agos uh, geiriau mewn yna, e, felly dwi'n ei roi ychydig o wair yn y cefn fyna. Mae hwnna'n gyfle i roi ychydig bach o wyrdd ni mewn yn y llun hefyd. A wedyn dwi'n dod i y rhan olaf sef y geiriau. Mae croeso i chi roi unrhyw eiriau chi moyn mewn yna. Um, fel wedys i'r blaen, Together Stronger, Cwpan y Byd, uh, Cwpan y Byd 2022, Qatar, um, beth arall gallu gwneud, gorau chwarae, cyd chwarae, um, hollol, hollol lan i chi. Dwi'n mynd i roi y wal goch, dwi'n credu, gan bod gyda ni. yym y bobl yma fan hyn, ond gallech chi roi gymaint o bethau chi moyn, gallech chi roi popeth mewn, gallech chi hyd yn oed rhoi enwe um, y garfan mewn, so chi really, really, really eisiau cymryd eich amser um, a rhoi enw pawb lawr. Felly, um, be dwi'n mynd i wneud nawr y wal goch, felly ni'n mynd i fynd a draws, a pigyn bach gyda fi'n sticio mas hwnna, so dwi'n mynd i fynd i fyna. Felly dwi'n rhoi y wal ar y top, gau y yn fach fan hyn, os mae wal goch yn fwy pwysig. So, syth i fyny. Y. A mynd ar draws y top yna. So, y gyda fi. Wedyn mae eisiau fi gael wal, felly dwi'n mynd i fynd Un bocs. Dau focs. U, A. A wedyn mae trydydd bocs fi. Wal. A wedyn goch. Felly mae eisiau... Un. Dau. Tri llinell sy'n creu pedwar bocs. Okay? So, y. Gen i wal. Felly, lawr o'r top. dwywaith. A dwi'n hoffi nhw'n y weddol o drwchus i wneud yn siŵr bod e'n amlwg beth yw'r lythyrau. Ww. Nesa, A. Felly lan o'r gweilod. Cael trial. A wedyn mae eisiau bocs bach uwch i benne sydd ddim yn cyffwrdd yr ochrau. A wedyn O, ni'n mynd i fynd draw, lawr a draw. Felly ni dy lawr ychydig bach ar ongl, trial gwastraffu cyn lleied o le a phosib. Cofiwch fel wedes i, os ych chi angen stopio y fideo ar unrhyw ran, yn enwedig pan i ni'n gwneud llythrenau, yn croeso i chi. Okay, un o'r pethau mwyaf pwysig yw bod pobl yn gallu darllen beth chi wedi rhoi, felly os oes rhywbeth ddim cweit yn edrych yn iawn, mae werth rhywbeth fe mas a jyst wneud e unwaith fach eto. Right, so y wal, wedyn goch gyda'r naws, so reit ar y pen fan hyn, Mae'n fynd draw, lawr, a wedyn bocs bach. Lliwio'r bocs na mewn. Lle wneud y llinellau yma'n llinellau dwbl, le wneud ei sefyll mas ychydig bach mwy. O, wel dim ond cylch yn y canol. Nid yn siŵr bod e ddim yn cyffwrdd unrhyw ochr. C, i ddechrau'r ych.

o'r gwaelod. A dyna ni. Y wal goch, dwi'n weddol o hapus da hwnna. Cofiwch, os oes unrhyw ran i chi ddim yn hapus da, cyrwch nôl dros fe a newch e eto. Dwi'n meddwl o hapus o hwnna. Beth sy'n siarad nawr yn amlwg yw mynd mlaen i liwio fe. Mae croeso chi lliwio nhw beth bynnag i chi yn moyn. Sech chi eisiau newid styles um, y crysau neu gorchuddio y dudalen gyfan gyda pobl, mae croeso i chi wneud yna hefyd. Um, mwynhewch, uh, mwynhewch y tournament um, a gobeithio um, gewch chi hwyl yn lliwio a'n creu campweithiau i gefnogi tîm Cymru. Pob lwc i chi, a yn ôl yr arfer os oes rhywun eisiau rhannu unrhyw beth, mae croeso chi wneud hynny um, ar Facebook neu Twitter um, neu Instagram uh, Oriel Odl, Rhys Padar. Diolch yn fawr i chi am wrando a welai chi to.